Gima kwar kani. Koro kanye mimbi make go nikech nyapap wuo mok be. Ochaji.
Atwech, ok awuon wadhi e nyathi manyako. Tadhi kodi kuon.
An pile yo dwer ne kata iyi size lweta. Wadhi yo. Ah, pare ni ande. Eh, eh an angi wasiwasi, ok anyal dhi kodi. To wasiwasi mar ang'o yaye?
Ah, ah, ibiro yudwa pare.
Ng'a yudowa? Ah, ah.
Dobedni. Dobedni.
Ah, ah, no kadwa dhi kodi pale. Ah, ah nyathi manyako. Ne, watimo mana dakika abiriyo. Dakika achiel nang' ne yumo ya. Ber ma malaikni ma polo dhi lora lora kuoma ni e, to weche osebedo mabeyo to wach kodo dakika ariyo dong ing'eyo. Yawa. Nyathi maber ka. Watim nang'o yawa. Watim nang'o.
Eh. Wadhiyo. Dakika matin. Ara wadhi wa wadhi.
Wewe no mondi. Wadhi wadhi wadhi asante ko. Ai wadhi.

Tuwuok odhi kure? Apenji. To nyako maber kama dikon dikete gi kech yawa nyaka nende yawa. Hmm? Apenji. Apenji. Hmm? Dokete gi kech nyaka nende kama yawa apenji yawa. Hmm? Yawa jaber ang'o timo pimna. Ha? Ando na kendo kameria. Ne to kuma baba malichi mapeka. Ya bangali tuko kidha kuma beri yao, cha beri yao. Gima cha ndino abdolo. Ndinga cha ndino. I wonye pen. Maka piny be koro loko dhiambo. Iwinje ni kawuono to waber kwa chama ng'o.
kawuono bende an kata gi pesa donge aparo ni kari kacha ne idhiye maber ber ye ok iwe itimie kaka inyalo timo mini awuono pacho idhi keto ga mani sama iwinjo ni mara moro owuok to mara ne ma koro idwaro ya madam ok ne wakawore ne wakonyre ya konyruok to siko dhako konyo nyaka biro ka
mana noto eh, eh, wachare nyako Bed piny.
Abiro san mondo. Ah, we mondi.
Kichaki duogo kae gi timno chieng' cha nane ni kibiro gi timno kendo kawuono ichaki biro. Donge en mar arwak. Irwake nadi?
Mae mae nyakiluor crown. Awinji.
Ara wachare wachni. Inyar ng'ama wang'e eh, mbal rampala ni.
Ananyar nyamwalo. Wachare siti.

En adier mane ma kende dwa wacho? Adwa ni konya. Eh, apenji. Apenji wuon nyithi. Ma wach mane mochopo kaka? Ochopo nang'o to chakre nang'o? Ah, ah, apenji min nyithinda. Abende agolo ga ich. Ochakre nang'o eka ich oriwu ka? Ochakre nang'o? Eko wachara adier mari. An adwa ni ikonya. Takonyi nakonyi nang'o? Adwa ni gole.
Nono ta wach adier. Wachara adier marino.
Ne wach wach adier.
Wach adier marino. Wach mana adier no gi san. Adier to ka wach ong'eyo. Onego bed no gole. Ah ah, mano wach mok ayie. Kendo manda chung' mana mano. Mano wach mok ayie. Chief ler wachno maler. Ere kaka ichutudo gi nyathi sikul? Ah? Nyako, nyako wachara adier.

Ng'amori no boori kodimbre adier koso udwan ukethna tich. Ok nwakethoni tich ok in mm.
chief maber odo ni gole nono ti ibe isudo kodi mbele nikech an be iketho. Mano mano wach matero mana ka OCS. Mano wach ma Nyago wete wae wach no mondo. Ah, Bende ah, ah, ber ni ka ber ber ni ka simbi maya. Idhi marach.
Kara ng'ami idwa donge. Simba to kori ma ikech itiyo marach. An nyako gima ng'isi

Mana an mandiko kawuono. Mano kes man mandi, mia buk. Ke onge. Mano kes man mandi. Madam ineno. Lwedo.
Nyako.
Nyalando. Hata ng'eny chieng' cha kaka naneni. ni mora ma wacho ni to en ni atim nang'o awuo gi Yesu Kristo otudwa kodi koso ti naorna ni mora kabisa. Erokamano, ite mi ber na ga owada. Eh. Ber na ga ma eh. Koro wachore ga.
Wach ni osechando chunya malich ma kiwacho na ber ni. Awinjo ka ma remo e chonga ni ma wuoche na marateng' odwa lokore marakwar. Yeah, we lamba pare.
Ting'e ni sami wuoyo koda. Mm. Ok onego bed ni wuoyo koda ko gudu bende ni ewi. An gi Ni wuoyo miwacho. koda chiegi cha bi wuoyo go gudu ewiye an bi wuoyo Chakre- koda go gudu ewiye. Chakre kawuono gi miwacho, Mm. ogudu ni Mm. tho. odhi awite kuro eka weche wagi nya losore mm. ogudu no bedi gi chin koro acha nene gi ma wacho ni nya eh, nya lando an nge ni chincha ni mora kabisa koro ino no wachne nade ka tema nyako wach no to bergo ate ma eri matek mm. mm. koro acha nene koro inge gima timre wachna nyamwana adani kawuono waket singo singo ne momiyo wan ka Be momi abiro ka aseriti kama lich. To pare ni kik iwuonda.
An ng'en erawa ni ng'ama inyalo penjo mm. ok kata mana dhano mineno wuotho kar kae. Mm. Erawa kodi ng'ama inyalo penjo en mana Yesu. To Yesu no be mm. kidwa penje mm. to Nyasaye an gi nambane, i flash to onyisi wachno direct kech en wan aheri magi manyalo wachoni mm. mana kor mikelo ni remono mm. nyalo bedo maber kabisa nyasachiel koro watim niya mm. an gi surprise wachna nitie gima da miyi to singo mudaketo kawuono mm. en singo mochwere kendo bek pacha mm. kaka napare mm. agombo niya ibed kata mana chiega mlelena Mlele ya wacha nikati ndio nango ya. Eh, ya ilomba.
Kibali mana chinga mlele ya mlele. Ingine sibedo kani ni ga. Lakini biro ni nyala ko. Biro ni ni chimani ni kilo ke aura. Akalo kanya de ngwena kalo de ngwena kalo de ngwena mia wokodi to ne tek. Nado kilo ko gimon moko kacha. Hmm. Lakini kawuono to chance ayudo chance ndo kanyar kendo.

Yie na yie pare. Ah, ah. Ineno ka wuono ni. Oonge ok odhi duogo sani. Ok apar kodhi duogo. To koro rach. Ang'o ma ah, rach mari? In ing'e ni sani sani churi tim mantie. Ok anyal ng'eyo lakini ok en gima ber. To koro apenji. Wach nane nyamwe. Into ni rikni gi kendo nang'o. Hmm? Dhako ma dhako cha bera racha ma kendi dhako cha nigolo kanye. Wanyisi. Hmm? To mineno ni narikni ni. Hmm? To kata kong'o kamadhi kata njago kamadhi. Koro kang'eyo gima nolilo wang'a. ma naneno ni nyako mar arucho racha maka ah, ah, nitimo marach nonego bed ni rita asepenjora hmm. kata an wuon gi chunya hmm. ni to kare nyasaye ni oketa kanye eh. nikech jok mabeyo beyo mowinjo bed ni omiya ogwenyo keto gi ete achiel to kawo jok moko marurucho lakini chieng' cha eh. iwacho ni kata muya mero ji hmm. joluo nowacho nomeri nyocha fwenyo wach fwenyo wach ni dong ni wuoro muya nyocha omera chigi onge gima timo nyako cha raracha weri gi nyako cha wadhi mbele iwinjo Wadhi mbele. Wach ne momiyo an ka nyamwai. Dhako cha dhako mouchore ma ok ang'eyo. Hmm? Ta ng'ato moro kata kinena. Ang'a mochanuka ma gima yeah, notera in yako cha. Korka ite be nitucho mi isoya nyaka gimoro. Yawa. Hey, yawa.
Ang'a ma ruoth ohero. Hey. Koro ineno kata mana kala nini. Mm.

kata utemo mana mula to awe mana nigi ng'e chieng' nalok kama nami amake kama eh namake ama koro ok pimni nomake ok pimni wacha kado kado e kori to yom amulo mwa amulo amulo kori yom watim nang'o? Kendo nyathi mana mariek. Mariek. Mariek. Mano winjore. Eh. Koro mano e gimomiyo singo moro mane wacho cha. Hmm. Ana yie abolora. Sawa, koro watim niya, eh, saa chuok. Hmm. Koro gima mondo watim. Eh, saa tin to bing'e ne era. Eh. Era timo no. otimo hono. Inyalo paro jathum Eh, malueri. anyalo paro.
Eh, Koro, En era timo hono. ng'ina ka. Awa awinjo. Kawna gini. Tim godo singo manyisi mondo wane ka. Singo nadwa ni obed singo ma milele. Singo ni nyaka bed nikech era e kinda kodi. Mm. Yesu gi Nyasaye gi gi Nyasaye ma wuongi ema ong'e wechegi. Kaskori, kaskori asweto. Koro a- adwa singo ni nyaka watime kawuono. Ochuno. To kik ikete ni en mila. Ah, ah, ok en En mila. era madiera. Mm. To bang'eyo ni ok- kit kaka itimoga cha. Hey. Hey. Adami. remo ni ving'ene remo ma Nyasaye manoketo. Donga ng'e, eh, eh, dongo.
Imanye, imanye, imanye ka. Ah, nyodhane. Nyodhane. Ai, imbe time kamano. An be nyaka tim kamano. Eh, eh. Ekang' nang'e.
Nyaka tim gini.
Eh. Mm.

Koro an dwani mane nama ni mondo nadhi wene wach ok ber gima ne timono ok en gima owinjore. Ah, ah. Ne lando sipna malich ma an abiro mana ka Dongo chur chur sipna.
Abiro mana ah. winya ne abiro mana ka ni mondo wadhi e chama iwinjo. Eh. To koro ko oro onego mondo adhi ok ni koro kendo weche mane nano boke bang'e to kofwenyo to. Arach ni. Ok irach yes lakini kofwenyo. Hmm. Kofwenyo.
Ah, watim nangu. Okay sawa kara ni tuma tuma maki. Nuo tena nuo.
Kotni to kawuono budho ma en sadi ah, tik moro to awinjo ka tik moro to dung tik nang' nobed eh, nyalando e nyathi ma ruoth omiya tikno ah, ah kuma koro sa ochomono Ah. Ng'ena winjo matikni. An kawuono ok adawach kodi. Ang'oti. Ok adawach kodi.
Ang'oti more. Wachna kodi mondo rumi. Wuo matek. Wachna kodi awacho ni mondo rumi. Ang'oti more. Wach moro moro moriwa kodi ok adwa. Anegi ka, anegi ka, wachane ang'oti more. Bi ng'ena gamo remo.
Igamo remo. Agamo remo. Igamo remo. O jago cha.

Koro wach mar gemo remo we wacho. Eh, nikech kor sukari mane wadilgo. To ka wuon paro onge gima timo ga godo to in hmm? in ema gamo remo. Ito ni power na nyalo gwenyore gi power ne ma tim something. No, okapar ni wach mi wacho ne okapar ni wacho ne wach madira. Nikech singo ma nyocha wawacho to kaka kumi chomeno. Kuma ne chomeno. Kanyo tinga. In ng'e ni bonjo kodan wach ni okadwa. Iwacha dir gima timore.
Wach ni okadwa. A ah, to hospital nitie.
To kata mana gini ne wabro dhi kata ko pone nyathi ne golo to kiki gol. Un paro ko fanya to nega.
Nikech ang'a riek ma kata kinde no mana koda ni ang'a ma riek malich ma ko gi otimore ka giwacho na dira dira to bed mana sidi jadi. Koro gin adami is rieko. Dhi nyise kawuono dhi chune kata ko tim gino. Dhi chune ni wuon ng'ane ne ambe denda loya. Titonyi ne itim ne mana igone nyaka saba sol mi mo pup mo pup ni. Tiwe ya imie de imie jubedi. Tigise ni ne. Wuon ng'ane. Itimo gimoro, to weche rumo. Hey.
Sani koro nyalo wuoyo na kamano. Kasi demo niya. Sani koro nyalo wuoyo na kamano. Adaga adaga rieko moro. Lingine. Kinino. Koso timo kamano kinino. Ti make sure niya ukali. To nyathino dhi chalo kode te. To weche go orumo. E bana niya. Gima nyathino dhi pogore go imora di. Nyathino dhi bedo mariek kae. Donga nyebe. Wacha. Ah ah.
Ah ah. Anyo kadwa. Kendo imiya mirima moloyo, imiya mirima. Jaland ling'ine. Imiya mirima.
Chuora, chuora cha jaber moloyi kata. An wachni ok adwa. Chuora ondisore. Hmm? To joma be joma be ok bedo gugudo, en ok sigo mag gugudo achiel e wiye. Wiye cha nogo dai ma bra. Wiye no ane mana losone kamano gi kaka ane mana dware. Tunulonjo. Ajuoga mano kinde kamacho. Ajuoga mana ane mana losone wiye no. An wachni ok adwa. Weya bed gi chuora. An ling'ine, ling'ine.
Gimitim nyamwalo. Mana kaka nyisi no. Iji no to kik igo, kik igo. Dhi kali nikech nyathino dhi bedo nyathi mariek.